Kha cuti a si ahcun Pathian bia lut hna u sih law tuzan i sawm ṭi hna u sih tiah ka duhmi cu Luka thawngṭha ṭhiamṭhiam a si lai i Luka thawngṭha a ngan hleili Luke thawngṭha a ngan hleili a hme kul le nga in sawmthum le pathumnak tiang kha a si lai. Luka thawngṭha a ngan hleili a hme kul le nga in sawmthum thumnak tiang kha a si lai. Cucu tuzan ah zohṭi dingin kan sawm duhmi hna si. Pathian bia rel hna u sih. Jesuh sinah cun mi tampi an kal ve. A Mary a thawh hna i, Ahohmanh ka sinah a rami cu a pa siseh, a nu siseh, a nupi siseh, a fale sinah seh, a unau sinah seh, a farle sinah seh, amah le mah siseh aa huat lo ahcun a ka zultu a si kho lo. A vailamtahnak kha aa put i a ka zul lomi cu a ka zultu a si kho lai lo. Nannih lak i pakhatkhat nih innsak aa timh tikah ka rian hi a dih tiangin ka phaisa nih a ka zo lai maw, zo lai lo ti hngalhnak dingah a ṭhu hmasa i pei zeizat dah a dih lai ti kha a tuak hmasa cu cu bantuk in cu bantuk in a tuak hmasa lo ahcun a inn cu a hram a thawk hnu ah di kho ṭung lo in a um lai i a hmumi paoh nih ni chuak ah an saih lai. Hi pa nih hin sak a hei i ot i a dih khawh ṭung lo hen hi an ti lai. Siangpahrang pakhatkhat nih amah tuk awkah ralkap thongkul he a rami siangpahrang kha a ralkap thonghra he rak doh awkah a hei chuahhnawh ahcun a ṭhu hmasa lai i pei kha siangpahrang kha ka do kho lai lo maw do kho lai lo tiah aa tuak hmasa lai cu. ka do kho lai lo tiah a hngalh ahcun siangpahrang cu lamhlapi i a rat lioah khan va don i remnak ser awkah lamkal a hei thlah hna lai. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in nannih zong nan ngeihmi vialte kha nan hlawt dih lo ahcun a ka zultu nan si kho lai lo, tiah a ti. Cathiang kan relmi kan dihlak caah Bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Tha tawi tein cam ta hna u sih. Dawtnak le zaangfahnak he a khatmi Bawipa na min thiang thangṭha si ko seh. Kan Pathian tu zan caan zongah Bawipa na fale hna kan Pathian nangmah thangṭhat kho dingin caanṭha caan sunglawi na kan pek ṭhan caah kan lung ai lawm tuk Bawipa na min thiang thangṭhat si ko seh kan Pathian tuzan ah kan chim kan phuan laimi bia hi minung bia a si lo i Bawipa nangmah bia a si i kan Pathian na sal santlai lo keimah hmangin hi bia hi nangman rak chim rak phuang ṭhan law ngaitu hna thinlung ah bawipa bia chim rian a ṭuan i bawipa tak in kan nunpi khawh nakhnga kan pathian thluachuahnak kan pekpiak ko tina sinah thla kan cam kan lawm tuk na fapa jesuh khrih minin thla kan cam bawipa kan pathian amen tuzan ah nan sinah chim ka duhmi cu jesuh khrih zulhman ti hi si Jesuh Khrih hnu zulhman. Mirang holh cun the cause of following Jesus Christ. Cu si lo si le the cause of discipleship. Cucu tuchun kan relmi pia khan kan hmuhmi si. Jesuh Khrih hi free in zulh khawh a si lo. Jesuh Khrih zulh men a um. Jesuh Khrih hnu a zulmi paohpaoh nih amen kan pek a hau. Free in allak in man loin Bawipa Jesuh Khrih timi pa hi zulh khawh a si lo ti hi a hmasa bik ah chim ka duhmi si. A free in zulh khawh a si lo. Allak in zulh khawh a si lo. Jesuh Khrih hi an chan lio ah first century kan ti ko la cu Jesuh Khrih chan lio ah hin minung tampi nih zulh an i tim. Khuaruahhar thil lianngan tampi a tuah. Mizaw damter hna, mithi thawhter hna. Khuaruahhar thil tampi a tuah tikah khan minung tampi nih an zulh. Natein Jesuh Khrih ai lawm lem loh. Mi tampi nih zulh paoh ah Jesuh Khrih hi ai lawmmi a si lem lo. Jesuh Khrih cu thinlung taktak in, nunnak taktak in Jesuh Khrih amah Jesuh Khrih hrimhrim kha Jesuh Khrih hrimhrim kha duhnak in a zulmi hna nih an zulh lawngah Jesuh Khrih hi ai lawmmi si. Voikhat cu Jesuh Khrih nih mipa pakhat rak ka zul a ti. Mipa pakhat nih a timi cu Jesuh na hnu zulh kan duh ko na tein ka pa ruak ka va vui ta la ti. Zeiruang ah dah kha pa nih khan a pa ruak va vui ta hmasa kha a duh? Judah mi hna phung ah hringtu pa a thih lawngah ro pek phung si. Kha caah khan a pa ro a mitthi caah ka pa thih hnu lawngah kan zulh te lai a ti. Jesuh Khrih hnu a zul kho lo a fawinak cun zei ruangah vawlei thilri a tlaihchan caah Jesuh Khrih hnu a zul kho lo. Jesuh Khrih hnu zulhnak ah hin men pek a hau, free pek a hau, kaltak a herhmi a um, hlawt a herhmi a um. Cucu Jesuh Khrih nih tuzan ah fiang tein a kan cawnpiak. Mi tampi nih Jesuh Khrih an zulh. A ruang tampi a um. A cheukhat nih cun khuaruahhar thil lianngan a tuahmi zoh du ah Jesuh Khrih an zulh. A cheukhat cu an rawl a ṭam i an paw a khim khawh nakhnga ding caah Jesuh Khrih an zulh. Mi cheukhat nih cun damnak an duh ruangah Jesuh Khrih an zulh. Jesuh a cheukhat nih cun an fanu an fapa hna kha khua khuavang nih a tuah hna i cu ti damnak an hmuh khawh nakhnga ding caah Jesuh Khrih a zulmi an um. Sihmanhsehlaw Jesuh nih a duh taktakmi cu zeidang thil nakin amah Jesuh bak a duhmi kha Jesuh nih a duhmi cu a si. Tuchun ni caan zongah hin Pathian kan zumh Jesuh Khrih zultu kan si cio asinatein kan zulhnak a ruang a tampi ve kho men a cheukhat cu Pathian hi rumdu ah a biami kan um Pathian hi rumdu ah a biami kan um cu Pathian hi thluachuahnak hmuh duh ah a biami kan um Pathian hi damnak duh ah a biami kan um. Pathian hi hlawhtlinnak hmuh duh ah kan duhnak tlintertu dingah Bawipa hi a biami kan um cu. Bible ca hi ai kalh bakmi si. Bawipa hi kan duhnak tlinter dingah a biami kan si lo. Bawipa duhnak tlinter dingah a biami kan si. Jesuh Khrih nih rak ka tuahpiak seh ti lungthin he Jesuh Khrih hnu kan zul lo. Jesuh Khrih nih vailamtahnak cungah ka sualnak men vialte a ka pekpiak caah hi Jesuh Khrih caah hin zeidah ka tuah khawh ve lai tiah Jesuh Khrih hnu kan zulhmi si. ai dang tuk ma kaka cucaah cun Jesuh Khrih chan lio zongah hin minung tampi nih Jesuh Khrih hi hnulei an chit an zul kho lo cu a zul khomi cu nun ve e a dong tiang khit khat a zul khomi cu nun ve ma te Jesuh ca bakah a lettaling in Peter te hna a vailam an tah hna i zumtu hmasa tampi an nunpui mei nan khangh hna i an thian lo Jesuh ca an nunnak pek tiang in a temtuar i a zulmi cu an um taktak ve hmate asinatein mi tampi nih an zul kho ve lo a har tuk man pek a hau free a si lo Cucaah cun tuchun ni caan ah KCBC Khrihfabu zong biacah ta kan duhmi hna cu a bik in mino pawl Jesuh Khrih hi nuam tuk in ka zul lai ti si ahcun nai palh ti cah ta kan duhmi hna si. Jesuh Khrih hi nuam tuk in zalong tuk in mah duhning paoh in ka zul lai tiah nai tim a si ahcun na zul kho lai lo. Lam cenceo na kir tak la, hnulei na chit tak la. Jesuh Khrih nuzul hi a ngai te tiah a fawi lo te. A fawi lo te. Man pek a hau. Man pek a hau. Free a si lo. Zulh khawh a si lo. Zulh khawh a si lo. Free in. USA cheukhat, USA mino cheukhat ka lung a dongh tuk ning ka ti hnga maw ka ngeih a chiat ning ka lung a rawh ning pakhat ka tha a chiat ngai te ko a si ka tha a chiat tukmi pakhat cu phe na ka phe na ka le hotel an hlan Hotel an hlan le cu hotel an hlanmi ah cun nu thlu lo pa thlu lo in zan tim pakhat pahnih tiang hna phenak ah nu he pai hotel ah cun wine in a din pah rih beer an din pah rih inn zong an hlam lo nulepa nih khoika lum ti zong an thei hna lo nulepa he an dun ning ba an hlan hna li an chim Zantim zongah lawi caan zong hman lo ningzak sining hi. Hlei khat hlei ni hnu zongah ka nu le ka pa an lungre thei lai i lawi caan a za cang hi ti i inn hlam thei loin hotel ah a riak i zu a ding sa ei i phe ei ka i lawng ka sa ei tua i sia zu i nuamhnak in vawlei nunnak ka hlangmi mino an tam tuk cucu anmah le anmah cu Jesuh hnuzultu an ti ve a min lawng bak an i thlaih maka an chungah zeihmanh um lo maka kha tu zan ah ka chu ka chim bak america mano tampi jesuh nu ka zul timi ka chu ka zum na lo ka zum na lo ke chu jesuh khrist nu zul timi nun le an nun he ai dang tuk an ka lawng chim so ka zum na lo an nunnak taktak an zul lo an duh taktak mi jesuh a si lo an duh Jesuh ka zul an ti amin in Khrihfa sinak min an pe member cu zi dan um ve biakam cu an phan ve ko na tein an nunnak taktak ah Jesuh um lo e Jesuh nih hmun ma ala lo e an ning a ngal an i porhlaw an lung a khong Nulepa chim cawnpiaknak te an ngal colh. Nulepa nih an sing hna le an sik chin hna. Nulepa chimmi zeihmanh an rel lo. Nulepa ngaihchiatter kha poi an chia lo. Inn hlam loin duhpoi fai nuamh hei kha zei an chia lo. Zudin sei kha poi an chia lo. lawng ka sa tua kha a poi an chia lo sizuk kha poi an chia lo cu bantuk cu bible nih khrihfa timi um bal lo an bible le kan bible ca ai khat lo le sala jesuh khrih nu zultu nun ah cu bantuk nun cu khoika hmana um lo zan khut dei nu thlu lo pa thlu lo ning zak sining sek an tuah zuan ding san ei an vak nulepa li an hei chim hnawh hna an hrok thol le an hrok thol khin ngeihchia sining kra a si a poi tuk rih mi cu cuticun an nung le te an zei hmanh a poi rih lomi kha kruah har cu si an ningtal zak hna si law a phurun tal i phurung deuh hna si law ai ning cu cu chin chap an zei hmanh a poi lo ma ka ti nun kha Sik zong an duh lo. Caak zong an duh lo. Anmah um bak khin zalong tein um ko usih law aho hmanh i kan si kan caan hna si ti hi an duh bakmi si. Ka khat man ka nu le ka pa nih ka caan hna seh. keimah duhning pawng ka nung la kai nuam la aho man ka caan la se this is my life this is america na business lo ka business lo i thlak hla na tangka fang khan ka hmang lo na rol pakhat man ka ei lo zeihmanh no ka ngei lo ka duning pau kum la an zei rik da man thak lo ma kha Khrihfa an ti an lettaling hela an kal la kha bantuk minung kha a zei Khrihfa men Bible ca chungah kha bantuk minung kha an um lo an pian thar lo an na hrin than lo si ahcun hela an tla la kha bantuk minung kha biakinn voi zakhat zong phan ko hna seh hela an kal la Khrihfa timi Jesuh Khrih nu zultu cazin chungah kha bantuk kha an tel lo Khrih nu zultu nunning sining hi ai dang ai dang ai khat lo vawlei mi hna he ai khat hrimhrim lo Jesuh Khrih hnu kan zulhnak ah cheukhat cu double life timi an ngei an khatalei ah Jesuh an kut an orhlei kut in Jesuh an ati an tlaih an kehlei kut in vawlei pum saduhnak nuamheihnak an i tlaih an pahnih an kalti angah lo te angah lo Yi a ngah lo. Jesuh nih a ngah lo ti hmanh cu. Mi zeihmanh bawi pahnih sal nan si kho lo ti. Pakhat kha bawi an ei ser ahcun pakhat kha na dawt deuh lai i pakhat kha zei na rel lai lo. Bawi pahnih nan ser kho lo. Bawi pahnih kan i ser kho lo. Master, Bawipa pahnih kan i ngeih kho lo mino hna. Jesuh Khrih hi nunnak taktak a si i amah sin lawnglawng in hnangamnak, lawmhnak, daihnak, ruahchannak kan hmuh khawh kan ti ko si ahcun Jesuh Khrih zul hna u si law thil dang vialte hlaw dih hna u sih. Cu si lo si le Jesuh Khrih hi kaltak hna u si law kan duh ning paoh nung ve hna u si. Ei u si, ding u si, i nuam u si, i phari u si, club ah kal u si, ei u si, ding u si, thi u si, di ve u sih. Cu lo cun ngah lo. Kan ora ya Jesuh kan ke le Jesuh a ngah lo. Kaltak mi a hau. Kaltak mi ngaih a hau. a ngah lo hrimhrim. Cun Jesuh Khrih hnu kan zulh tikah hin mah duhning pawn um khawh a si lo ti hi mino nih kan fian dih cikcek a hau. Jesuh Khrih hnu ka zul cang kan ti hnu ah cun mah duhning in nun khawh a si ti lo. Mah duhning nun khawh a si ti lo. Tu chan mino cu ka khuaruah har America i ka ṭhen lo hi ka kai lawm taktak. Ka ngar hrim ka ngar na lo a ṭhangmi hi. tam deuh cu har na lo ka rak ṭhen lomi hi ka cu kai lawm ngai rak thang ning law fapa fangkhat ka soi tung le ka sual ngai la ka ti Jesuh Khrih hnu kan zulhnak ah hin mah duh ning nun kho si ti lo asinain cheukhat mino cu an duhnak pin cun samfatiam han thial khawh an si lo Yes an ti ahcun a zeitik hmanh in no titer khawh an si ti lo ma khakha. No an ti ahcun a zeitik hmanh in yes titer khawh si lo ma khakha. Nu le pa nih a duh lomi thil si zong ah, nu le pa a ngaihchiattertu ding a thi zong ah si zong ah, bawipa ngaihchiatter ding thil si zong ah, anmah duhnak a si ahcun a zeihmanh an rel ti lo ma khakha. An duhnak lawng bak kha an ruah khawhmi si. cucu Khrihfa an ti cu an lungthin a hah ning le an lung a khon ning hi khuaruah si sik cah khawh zong an si lo zeihmanh chim khawh an si lo America cheukhat mino nun ngeihchiat sit ning hi Jesuh Khrih hi bawi ah zumtu paohpaoh nih hin Jesuh Khrih hi bawi ah dawh kan i ser cu tipil zeiruang dah kan in Jesuh Khrih cu ka khamtu le ka bawi tiah ka cohlan cang ti kha mi zapi sinah kan phuanmi dawh si cu tipil in ti sullam cu tipil in timi cu Jesuh Khrih thihnak ah ka thi ṭhan i a thawhnak ah ka tho ṭhan ve Jesuh Khrih he pumkhat kan si. Ti nih a hmelchunhmi cu thisen a si i tiin kai hnim tikah hin ka sualnak vialte thianpiak a si i ka thawhṭhannak ah hin thisen in thianh cangmi a thianghlim cangmi minung ka si ti zong a si i a si chih rihmi cu Khrihfabu vialte nan hmai ah chim le phuan kan duhmi hna cu Jesuh Khrih hi ka khamtu le ka bawi i kai cohlan ve cang caah nihin ni thawk in keimah duhning ka nung ti lai lo ka cohlan cangmi Bawipa ca ka nung cang lai ti khi vawleicung mi vialte hmai ah kan phuanmi si. kan phuanmi si tipil zong in ko ṭung Jesuh Khrih zong ka bawi ah i cohlan ko ṭung ka khamtu ah cohlan ko ṭung Jesuh Khrih ka zul ve ti ko ṭung i mah duhning paoh in um Jesuh Khrih he ka chim hna la kanmah duhning zulh khawh a si lo Jesuh Khrih kanmah duhning in biak khawh si lo. Jesuh Khrih kanmah duhning thangṭhat khawh si lo. Jesuh Khrih nu kan zulhnak ahcun Jesuh Khrih nu ka zul lai timi cu cu Jesuh duhning lawng kan zulh a hau. Cu Jesuh duhning kan zulh khawh si lo ahcun zul hlah usih, Satan pa kha va zul ko usih, a duhnak paoh kan hruai seh. Satan pa nih a hruaimi hna cu a donghnak ah thihnak a si. Satan pa nih a hruaimi hna cu a donghnak ah ningzahnak a si. Satan pa nih a hruaimi hna cu a donghnak ah rawhralnak a si. Sihmanhsehlaw Jesuh nih a hruaimi hna cu a donghnak ah nunnak a si. Jesuh nih a hruaimi hna cu a donghnak ah lawmhnak a si. Jesuh nih a hruaimi hna cu a donghnak ah daihnak, hnangamnak a si. Kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Cucaah Jesuh nu kan zulhnak ah hin kanmah duhsalam paoh nun a ngah ti lo. Kanmah duhning paoh zulh a ngah lo. Jesuh duhning zulh a hau. Pathian duhning zulh a hau. Jesuh nu kan zulh cang hnu ahcun kanmah duhnak biapi si ti lo. Kanmah duhnak biapi si ti lo. Jesuh nu kan zulhnak ahcun mino hna, Jesuh nu kan zulhnak ahcun kanmah duhnak kha si loin Jesuh duhnak kha biapi si cang. Amen. Matthai ngan paruk sawmthum le pathumnak zawn ah zeidang vialte nak in Pathian pennak le dinnak kha biapi ah chia u Pathian duhnak kha biapi ah chia u thil dang vialte hi an chap na la Bawipa duhnak kha pakhatnak bik in a chiah la not your will but his will his will we live to do his will that's what Christian life is about We live to do his will. Afisa ngan panga a me pasha. Bawipa a lomhtertu thil kha kawl i zuam u. Ka zulmi Bawipa nih zeidah a duh hnga? Hi thil ka tuahmi hi ai lawm hnga maw? Hitin ka nunmi hi Bawipa ai lawm hnga maw? Hi til ka tuahmi hi Bawipa ngaihchiat ding si ahcun ka tuah duh lai lo. Zeitluk in tuah ka duhmi si zong ah Bawipa ngaihchiat ding si ahcun ka tuah la lo, ka kal tak la. Macucu zumtu nun si. A caan caan ahcun zumtu hi mihrut kan lo cu. A caan caan ahcun zumtu hi kan boring tuk cu cheukhat caah khin. A caancaan ah cun zumtu pawl he kan awkward tuk cu. Kan American lo tuk. Kan khuate tuk cu zumtu pawl he. America mino cheukhat pawl nih an sining kan an nunning cang kan lungtlinpi hna lomi kan lungtlinpi hna lomi khi khuate ta an kan ruah. Ruahnak bi dah an kan ruah. thil theih lo ah an rak an ruah. America i nunphung, America nunning sining system va dawi thiam lo kha an ruah cu an molh ning cu ka zaang bak he an fak to cheu khat mano cu ah khuar si a min men bak hin Khrihfa kan tam khawh ning kan tam khawh ning ka cu ka ti bak ka zum hna lo a min men men in Khrih nu zulh hna lo eh Khrih nu kan zulh cang nu ahcun Jesuh duhnak Pathian duhnak kha number one si zeitluk na hawle nih va tuah ko hna seh va kal ko hna seh vai nuam ko hna seh Na hawile a tam deuh nih an kal i nangmah te lo na taan zongah Bawipa duhnak kha pakhatnak ah chia ko. Na hawile vialte nih an in kal Bawipa duhnak na tuah ruangah Bawipa duhnak tuah kha nai thim deuh ruangah na hawile vialte nih an in kaltak zongah Bawipa na lei a ṭan si ahcun na hawile tehnak na hme deuh hlei lo. Bawipa na lei a ṭan si ahcun na hawile vialte nakin na ngan deuh. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Minung zakhat nan um. Minung sawmkua le pakua nih vawlei sualnak partlan an kal i nangmah te lawng na tan i Bawipa duhnak tuah nai thim deuh zongah khan Bawipa na lei a ṭan caah zakhat sawmkua le pakua na hawile te nakin na tam deuh. Cucu America ah mino tampi nih an thei kho lo. Ngaihchia tuk ka ngaihchia tuk. Kanmah cio zong hi kan rak si ko. Tete ka khan cang kha kan am vasa bi karat ah. Kan nunning hi dok a zei hmanh khi khrih khi rak um lo cu. Kan ruah khawh mi khi um lo. Kan ruah khawh mi hi zeidah ka tuah la? Zeitin dah kai nuamh khawh lai? ti kanmah lawng te kan ruat Jesuh nih timi cu nangmah le nangmah nai hlawt lo ahcun a ka zultu na kho lo ti bak nangmah le nangmah nai hlawt lo ahcun chim duhmi cu na duhnak vialte kha na hlawt lo ahcun na duhnak vialte kha na kaltak lo si ahcun na duhnak vialte kha nu le na chit tak lo si ahcun na ka zul kho lo ti bak na ka zulh ding ko si ṭung ahcun ṭha tein ngai u keimah duhnak hi pakhatnak ah nan chiah la nan nunnak keimah he biapi bikmi ka si la ti hi Jesuh nih a kan chimhmi si tu zan caan ah Jesuh bia bak si cu nanmah le nanmah nan hlawt la kan ti you must deny yourself carry your own cross and come after me Cucu Jesuh Khrih nih a kan cawnpiakmi si ko. A zulh man um. Men na pek dingmi he pakhatnak ah na duhnak na kaltak a hau. Lawmhnak taktak hi khoikan dah a rat kan ti hnala kan chim hnala. Lawmhnak taktak hi Bawipa nih thluachuahnak tampi a kan pek ti i inn le lo tha vale thingri tha tha kan tawng khawhmi zongah khin um lem lo. Lunglawmhnak taktak cu khoika dah rat ti ahcun Bawipa nawl kan ngaihnak in rami si. Bawipa nawl na ngaih lo a si ahcun nai zeitik hmanh ah nai nuam kho lai lo. Ka nunnak nih hin ka teh tuk. Bawipa nawl ka ngaih lo deuh caan, Bawipa he kai hlat deuh caan, ka tisa duhnak in ka nun deuh caan ah hin ka ngaihchia. Zeitluk in ka pawkhim zongah kai lawm kho lo, kai nuam kho lo. Zeitluk maw ṭha kai mongh zongah kai lawm kho lo, kai nuam kho lo. Zeitluk in lo ṭha kum zongah kai nuam kho lo, kai lawm kho lo. Asihmanhsehlaw Bawipa lei a kar ka hlan i Bawipa duhnak kha ka tuah i Bawipa ka lawmhter ti kha ka nunnak nih ka hngalh ahcun kai lawmhnak sang bik si. Kanmah duhnak kha biapi si ti lo. Kan duhnak a tam lengluang ko lai. Sihmanhsehlaw Bawipa duhnak an si lo si ahcun kan kaltak ding hi Bawipa nih kan sawmmi si. Bawipa nih kan sawmmi si. Kanmah duhnak si loin Bawipa duhnak kha number one. Jesuh nih a kan ti rihmi cu pakhatnak ah hin Jesuh Khrih hnu kan zulhnak ah nan innchungkhar zong hi nan kaltak la ti si ko. Na nupi Jesuh biam u. Na nupi, na, na va, na pa, na nu, na fale, na unau, na farle, cucun nangmah le nangmah nai huat lo ahcun huat timi kha marang ahcun Heih ti kha si ve ko nain a biafang te kan leh ṭhan si ahcun loveless tinak khi a si. Unau chungkhar taktak a va huat kha va huat i vara kha Jesuh nih a kan timi khi si lo. Anmah nakin keimah na ka dawt deuh la ti khi si. Na nupi na dawt ko lai, keimah na ka dawt deuh la. Na va na dawt ko lai, sihmanhseh na va na na ka dawt deuh la ti khi si. Na fale na dawt ko hna lai, na fale na keimah na ka dawt deuh la. na hawikom na dawt ko na lai keimah na ka dawt deuh lai na hawile kha an ngaihchia ko seh an duhmi na tuahpiak hna lo ruangah an duhnak na zulhpiak hna lo ruangah na hawile kha an ngaihchia ko seh a poi lo keimah na ka lawmhter ahcun a za ko ti hi bawipa na kan chimhmi cu si Jesuh Khrih nu kan zulhnak ah hin a kan dawntu bik cu kanmah duhnak si cu pakhatnak a chim cang a pahnihnak ah cun kanmah chungkhar innchungkhar hi Khrih Jesuh hnu kan zulhnak ah a kan dawntu pakhat a si ve tawn cucu Jesuh nih fiang tein a hngalh caah hi ka zawn ah hin a chim a nu a pa unau a far kan kawm si ahcun innchungkhar Innchungkhar hi Bawipa dirhmi bak si, Bawipa pekmi bak si. Felte kan zohkhenh ding, kan ṭhithruai ding hi Bawipa duhnak bak a si. Natein innchungkhar lawng i kan zat i Bawipa ram ca i i pumpek duhnak, Bawipa ca i thazaang chuahnak kan ngeih ti lo a si ahcun kan innchungkhar lila kha kan siasal a si kho. Kan siasal si kho cu. America hi uh, zei kan ti lai? Ka phak zan zongah ka chimmi kha nan chin nan chin chiah dih ko la tiah ka ruah. Pum hi kan huam lo chi lengmang ti khin kai cu ka ruat le ka tha chiat ngai tawnmi pakhat a si. Inn i kan sofa ne mi cung te a van thut i Na hrik te zoh i chip ei le Coca Cola te vat i dinh pah i live Facebook live van thlah le van i ngeih cu a nuam ngai cu a khakha innchungkhar he kan dawntu bak si cu nupi le fale he nuam te van um ahcun Innleng van chuah i Bawipa caah thazaang van chuah cu caan pek cu har ngai cu aw. Keimah zong hi Missouri ka rak ṭhial ah hin a ka chia leng taktakmi Baibal ca pakhat cu hi Baibal cu caan hi si. Fapa fangkhat te ka si. Far pali ka ngei. Nu kan ngei ti loh. ka pa nih kan umpi. Kan unau rual tein kan ngakchia tein biakamnak kan tuahmi le nihin ni tiang kan na ṭhanpimi cu kan unau zeitik hmanh ah na ṭhan lai lo. Va kan ngeih zongah, nupi kan ngeih zongah hmunkhat te ah kan umṭi peng la. Upacam nu nih inn cawk a thlang ah a chang nih cawk ve. A van cawk dih bak in a lai nih cawk ve. Kan inn hi ke in i kal khawh a si. Zarhkhatnak ah khatalei inn ah barbecue kan roti kan rio khatalei inn ah kan kal hmaizar ah te bak cun na tein khua kan sa tu le fa paruk ka ngei an ka du tuk ka tak an a o bak an kal um thiam zei tu thiam lo hin a an ni ok an ka muai tam zei te rak tlun lan ti ka kal uma hin ka ra ve la an ti an tap catluk bak cu an pu pakhat te ka si caah khan ka tu le fa nih an ka u tan an ka ngai an ka hlam ta fang khat te ka si cha ka far le nin an ka do an ka dot tuk le a cha cha da chu ka thin na hang to rak dot tuk zong khi arak har tuk ka ti nan ka dot tuk le nan ka nen ka ti ton na le ka far le pol khi kan in zo hen to ko nam nan nam hi kan du chu tina do an ti cha ke mai ki ti pi upacam nu ni hin ta ta ka ti alai ni hin ta do ti se a van changtu nih khan ṭa dawt upacam nu nih khan ṭa ṭa a van chang a lai nih khan ṭa ṭa lung an hiangcam nih hin pa niang ka min zong khan ka au lo pa niang le pa te le ṭa ṭa lung ṭa dawt a khat tuk le in ka phak han cu ka lu hi ri dih an ka dawt tuk tikah khin siang ka kai an ka dawt thazang ka pek chawva zong in ka bawmh he thla in ka campiak tata phang hlat nangmah pakhat na hai cu siang kai na huam ri mal ko ah hin cun PhD tiang na kai la na far le pali kan um kan in zoh khat na zeim han phang hlat an ti le zalong te ke siang ka kai a song ah ka um tha ten cha ka zo cha ka rel cha ka tial te nan kan soma khol te ka bat long nuwa ten ka um hi ka hin farm ni pastora na van kan tuan pi hau Kannih umnak cu khuate tuk si le tampi nih an huam la lo. Pathian a duh bakmi lawng nih missionary bantuk in nan van kan fuh lawng ah hin nan ṭuan khawh la ee kan lam zong ai hlat khuate si ti si cucu PhD van i kai i fam i mone thial cu ka ruat zati mesing ha dangdang zong nih cun rak tuan ko ti zong cun ka ti pa da khan ah siang di la ni cu zalong te i kai ri ko se kan tuan te ko la le boipan rem ti sia cun kan no ri ko le kum som thum kan tling ri lo tikhin nuam ngai king va um ko chu chu mi fa fang khat te fa mi vai thial e coffee zong kai phiu bal lo chu ca ka rel ah hin tete coffee hrai khat ten tata athlum na duh la kha kha sa ka thlum da va ka tu zing chu coffee zo ai phiu bal lomi ka thiam cem mi hi makki chim le artikio chalam tu cha ka thiam ngai ve tiak ai ruwa ro zong a chum bal lomi kheng zong tol bal lo coffee ma ai phiu bal lomi bak cho hi ka farm baka van rat i ma ten rol van i chum thil van i suk ah ai har ko a fawi lo ning hi ka theih mi hna zong um na la an ka thei ve lo ka thei ve hna lo hmun ma thar bak se sin na ti kom na ta ka pi ngai cho Ohio State ya kha ku pi nak pathum nak si Kansas City tluk hi si ka hawi le via Kentucky hi ka phak US ka phak ka bak an kumnak se ni ni tiang ka umnak khoi ka hmana kan um bal lo kan phan bak le kan um bak Kentucky ah khin kum hlei thum chung kan um tipil zong ka innak pathian dawtnak zong ka theihnak in le lo zong kan cho kan thut dirnak ta tle mau te kan umnak siang zong ka kainak ka chuanak ka dihnak ka zei zong te bak khi Kentucky ka se Cuka i hika i theih bal lonak hmunhma, minung, Khrihfabu le a dirka kha a kum hmanh tling rih lo thlanga ruk te si. Biakinn zong um hlah, garate an rak i pum. Sunday school zong rak um lo. Khatete a herhmi tuah dingmi zong kha pastor kan ngeih te ding ai tuah ko seh ti khan pastor tuah ding bakhan dak chiah. Mah cu cun tha cu kan cam le Thlakhat chung kha caan kan pek ve hna. Cu hnu ah ka pa le he chungkar he biak na ruah tikah kan kal ah ṭha ko la. An kan herh fam cu teh. An kan herh fam cu teh. Bawipa nawl kan ngai lai lo. Bawipa hna kan tla sul lai lo. Ka pa zong na va kal ko la. Training kai can zong a si. Na va kal la ti bak si ko. Eh heo ti. Kan Khrihfabu ka umnak Kentucky hi an ṭap viar. Nubu pawl zong an ṭap dih. An mitthli bak hin tla kal duh hlah ti si ko. Kan mino chairman nih a ka kuh, a ṭap. Ziah kal cu nai timh tuan te na ka chimh lo ti si. A mitthli hi ṭap ka celh bak lo, ṭap thluahmah ve. Na donghnak bik ah thawng ṭha na chim nain ka ti. Ka ṭah bu bak in thawng ṭha hi ka chim. Ka pa ṭap, ka far le vialte an ṭap dih. Ka hawile, ka hawile pawl nih kal duh hlah aw Irene, na hawile vialte sinah na kan kal ta aan ti. Kentucky kai ṭhial kaa bangh khi kaa kumnak ka hawile vialte ka kal taak hna. Ka tu le fa cancan tete Bible study ka tuahpi lengmangmi, thla ka campi lengmangmi hna, bawlung ka chuihpi hna ee ka zitmuaimi hna ka tu le te cu. ka van kaltak hna. Ka far le an ṭah bu he ka van kaltak hna. Cucaah cucu ka chim ti si ahcun tehte nan sinah khan ka duhmi si. Bawipa he

You left them for the sake of him. Cucu na sinah tehte khan ka duh. Jesuh Khrih he zulh awk tlak taktak ko ti na hngalh ahcun zeihmanh na care ti lai lo. Na ruah khawhmi cu zeitindah a pennak kauhter khawh lai? Zeitindah minung tampi nih hi Jesuh Khrih he an theih khawh ve lai? zeitindah a sunpar ah ka langhter khawh la a thawngṭha ka karhter khawh la ti lawnglawng hi na ruah khawhmi si a fawi maw fawi hlah jesuh khrih na zulh a fawi lo nuamhnak he mah duh salam po ka nung ko la ti i a luar parlar sasawh le a chung leng lei sawh lawnglawng kan zul ding si acu kan zul kho lai lo jesuh khrih hi zulh awk a tlak taktakmi pa a si Zul ve ko hmanh. Jesuh Khrih hnu ka zulh ruangah kai chir timi minung an bal lo vawlei cungah. Ai chirmi hna cu minung pahnih Jesuh Khrih zulh lo ruangah ai chirmi pakhat le tuan tein Jesuh Khrih zulh a rak ṭhat zia, a sunlawi zia an rak theih lomi ruang tu ah hin ai chirmi an si. Zul ve ko. A fawi lai lo sihmanhsehlaw a phu ko ti hi nan sinah chim ka duhmi si. Jesuh nih tahchunhnak a kan lakpiak ṭhan ka zawn ah hin pahnih in innsaknak kong le raltuknak kong tahchunhnak kan lakpiak. A pahnih ning tein hi tahchunhnak na kan cawnpiakmi cu i ruat cikcek u tinak si. Khrih Jesuh hi na zul kho taktak lai maw ṭha tein i ruat ti khi si ko. Innsatu pa nih inn a sak lai ah ṭha tein a ṭhu i a tuaktan ti. Raltu dingmi siangpahrang pa nih a tuk dingmi hi thongkul a si, a ralkap thonghra lawng a si caah ka tu kho taktak lai maw ti kha a ṭhu le ṭha tein a ruat a ti. Cu ve bantuk nannih zong kan hnu nan ka zulhnak ah hin i ruat cikcek u ṭha tiin tuak ta nu zulh ka fawi lai lo hi amen na fak tuk hi jesuh na zulh man hi na chungkhar kalta khau lai hi na duhnak kaltak a hau lai hi na pum saduhnak kaltak a hau lai hi na hawile kaltak a hau lai hi na tlaihchan pengmi sualnak kaltak a hau lai hi na ka zul kho taktak lai maw i ruat cikcek ti khi Jesuh nih bia a kan hal duhmi cu si tu zan zong i ruat cikcek na usih Jesuh Khrih kan zul kho taktak la maw tu zan caan ah na tlaihchan pengmi sualnak kaltak na ngamh tatak maw nangmah duhnak kha kaltak na ngamh tatak maw Na tlaihchan pengmi sualnak pum saduhnak na tlaihchan tak na kaltak dingah nai ready taktak maw ti hi tuzan a hal kan duh na Jesuh nih nan vailam tah na put la ti doknak ka nan vailam tah na put la nan ka zut la ti ka Bible cacang hi hap hap chuk pa la Hika Bible cacang hi an hrilhfiah tawn ahhin a si lo ning deuh khin an hrilhfiah ko rua ti khi ka ruat ka ruahmi pakhat cu Jesuh Khrih nih na vailam tah tung nai put la a ti tikah hin zeime Jesuh na chim duhmi si hnga ti kha ruah hau cu aw Pathian bia chimnak ah thil pathum um peng la ti si cu. A pakhatnak ah cu Pathian bia hi na rel la ti si. Na relmi kha na fianter la ti. Na fianter hnu ah i nunpi khawhnak application kha na tuah la ti si. Read the tag, explain the tag, apply the tag. Na relmi kha na hrilhfiah lo, fianter na pek hna lo si ahcun, zeitin an fian lo si ahcun, zeitindah an nunpi khawh la ti kha si cu an kan cawnpiakmi cu kan siate nih. Cucaah Jesuh nih na vailam tah nai put la a ti tikah hin zeidah a chim duhmi si hnga tiah nan ruah. Vailam tah tung i put timi hi a cheukhat nih an hrilhfiah tawnmi cu Vailam tahnak i temtuarnak kha an kha vailam tahnak cung Jesuh temtuarnak khan an lak lengmang. Jesuh Khrih ningzahnak a tuarnak le harsatnak khan an lak lengmang le na valam tah ne put si ahcun cu bantuk cun na tuar la ti khin an van mer tawn le a si deuh lo tiah ka ruahmi si. Jesuh nih na vailam tah nai put la a ti tikah hin a chim duhnak zeidah si tiah cun nifa tein mithi ka si cang ti hi nai theih la tinak si. Cutin dah kan theih khawh ti ahcun Baibal lila nih a fianter cu. Galati angan pahnih a hme pakulnak zawn ah kei cu Khrih he vailam tahnak cungah thah ka si cang. Atu a nungmi hi keimah ka si ti lo. Van Neih Bik timi pa hi a nung ti lo a thi cang cross ah thah a si cang a chungah a nungmi hi amah si ti loin Jesuh Khrih a si Jesuh Khrih a si keimah ka si ti lo Jesuh Khrih cah cun vailamtah nifate put timi cu nifate hi vawlei ca thah cangmi pa ka si nifate hi sualnak ca thah cangmi pa ka si nifate hi pumsa duhnak ca thah cangmi pa ka si ti kha a kan cawnpiak duhmi cu si korin cakua chungah paul timi cu nifa te ka thi lengmang e ti mithi ka si cang ti hi nifa te kan in hngalh a hau mithipa duhnak cu biapi si ti tung lo Mithipa duhnak cu biapi si ti tung lo. A nungmi pa ca pe biapi si ko cu. A nungmi cu kan chungah a nungmi cu Khrih Jesuh a si caah kan chung i a nungmi Khrih Jesuh duhnak tu kha a biapi deuhmi cu sang cu. Mah cucu nifa te na vai lamtah na put la ti cu nifatin te nai hngalh peng la. nangmah duhnak kha biapi deuh na chiah caan paoh ah khah ziah na thih cang tung nangmah duhnak kha biapi na chiah deuh pathian duhnak kha biapi deuh ah chia deuh ti kha jesuh nih a kan cawnpiak duhmi cu a si jesuh nih a kan cawnpiak duhmi cu a si nifate mithi ka si cang ti hi kan ruah a hau sualnak caah thah cangmi ka si Mithipa pawngah khin kun pawng va chia u law zeitik hmanh ah ei lai lo. Mithi si caah. Mithipa pawngah khin zu va chia u law zeitik hmanh ah ding lai lo. Mithi si caah. Cive bantukin sualnak sal kan si ti nek hnga lo, sual ṭhawnnak nih ukmi kan si ti kan ti kan si ti nek hnga lo, thah cangmi kan si. Cu thah cangmi kan si ti hmelchunhnak a langhtertu cu kan vailamtah tung i put kha si ti kha hika hin Jesuh nih a kan cawnpiak duhmi si. Kan chimmi a tlang ka kawm si ahcun Jesuh Khrih hnuzulh timi hi free a si lo. A lak in zulh khawh a si lo. Man pek a hau. Man kan pek dingmi ah pakhatnak ah kanmah duhnak kan kaltak a hau. Jesuh zong nih a zultu pa hna hin an kaltakmi um ve cu. An sur an kaltak, an chungkhar an kaltak, an rian an kaltak, an kaltakmi thil tam tuk men pek a hau. Tuchan mino ah kan kaltak herhmi cu keimah duhnak a si paoh ahcun timi lungput. Kanmah duhnak pin thial khawh kan si lomi Satan ziaza kan hlawt i Bawipa duhnak kha a hmasa bik le biapi bik ah kan chiah lai. Pahnihnak ah kan innchungkhar, kan hawi le hawi le kom zong mino kan ca biapi tuk. Kodin cakuat angan hlei nga som thum thum hawi kom ṭhalo nih ziaza ṭha a hrawh. Hawi kom ṭhalo kan ngeih sia cun kaltak ko hna si a poi lo e. Bawipa nih kan duh piak mi si ko e. hawikom ṭhalo a si ti kan hngalh ko i kan tlaihchan pengmi hna kan hawile sin i kana thlai ceu pengmi hi bawipa ai lawm lo ai na hawikom ṭhalo sualnak lei an kalpitu nuncan ziaza dawh loin an nunpitu thil ṭhalo an tuahpuitu na hawi cu zei bantuk hawi a si zongah kaltak ko ti hi Pathian bia cu a si. Kaltak a hau, hlawt a hau, kan chungka kan unau tiang zong kaltak a hau cucu a pahnihnak i man kan pek dingmi a si. A pathumnak ah cun nifate sualnak caah vawlei caah keimah caah ka pumsa duhnak caah thah cangmi ka si ti hi nifate kan i theih peng lai. Cuti kan i theih peng si ahcun Bawipa lawmhtertu Khrih zumtu ṭha kan si ko la ti hi tuzan nan sinah biacah bantuk in le thazaang pek bantuk in chim ka duhmi si. Bawipa thluachuahnak kan pekpiak ko seh.